Gysgaça özüňizi tanyşdyraýyň.
Meň adym Akmämmet. Amerikanyň Çikago şäherinde ýaşaýan, özüm startap bilen meşgullanýan. Amerikada green card utsaň täze maşyn bilen täze jaý berýärler diýýärler dogrymy? Ýok olar ýaly zat ýok hemmekim bärik gelip özleri gazanyp özleri işläp alýarlar alýan zatlaryny. Näme iş bilen meşgullanýaň? Startap bilen meşgullanýan, startapyň ady MyCheck. MyCheck priloženiýasy täze geljek immigrantlara we täze gelenlere ýol görkezýär. Startapyň ady näme? Startapyň ady MyCheck priloženiýasy Apple App Store-dan, Google Play Market-den mugt skaçaý edip bilersiňiz. Startap aslynda näme? Startap aslynda belli bir meseläni çözmek üçin ýüze çykýan bir ideýa. Siziň görýän firmalaryňyzyň köpüsi aslynda startap bilen başlady. Mysal üçin, Instagram, Facebook, WhatsApp ýaly bularyň uly tehnologiýa firmalarynyň köpüsi aslynda startap. MyCheck plyajyny diskreçe edenden soňra, özüňize gerek dili saýlap bilersiňiz. Häzirlikçe dört dil bar, ýene-de iki hepdeden on alty dilde bolýar. MyCheck aslynda näme problemany çözýär? Maýçek aslynda dünýädäki ähli ýurtlardan girip Amerika wiza almak üçin we Amerika wiza alyp gelenden soňky legalnyý dokument işlerini çözmäge kömek edýär.
Startapy dünýäde her kim başlap bilýärmi? Elbetde startapy pikiri bolan her kim başlap bilýär. Men size iňlis dili öwrenmegi maslahat berýän, iňlis dili öwrenip şu kitaplary we podkastlary diňlemegi maslahat berýän.
Ine bu gün arzuwym hasyl boldy kapitan aga. Ine deňiz mertlerdir ýurt.
Gaýtalaň kapitan aga gaýtalaň belläýin deňiz. Ine ine.
Hä. Ýap gerekli.
Startapdan pul gazanyp bolýarmy? Elbetde pul gazanyp bolýar. Startapdan pul gazanmagyň köp ýollary bar. Mysal üçin, käbirleri önüm satýar, käbirleri hyzmat satýar, käbirleri reklama görkezýär. Bärde esasy maksat şo platformaňa köp adam jemlemeli. Startaplar puly nireden tapýar? Startaplar puly bäş görnüş esasy ulanylýaly, seed funding, angel investment, venture capital ýa-da grant ýa-da meň ýaly bootstrapping etmeli bolýaňyz.
Amerikadaky türkmenlere nämeler aýtmak isleýäň? Ilki bilen gelip iňlis dili öwrenmegi maslahat berýän. Soňam hökman oka hökman ýokary okuw jaýyna okuwa giriň, kompýuter saýens we kompýuter inžiniring okasaňyz kösenmersiňiz. Ýene-de bir oýy, funksiýalarynyň biri, şu ýerde siz özüňize gerekli spisok düzüp bilýäňiz. Mysal üçin, meniň tomusda okamaly kitaplar. Gysgaça ýazýan. Kitap bir. Kitap iki. Kitap üç. Seýip edýän. Gelip indi üstadan öz spesaklarymyň içinden okan kitaplaryň guşuna bitiş goýup dynip bilýän. We ýene-de gowy tarapy ony AI bilen hem dolduryp bilýän. Mysal üçin diýeli, Awaza travel checklist. Şuny men AI doldurjak. Ýagny menden sorady, Şal bolup gitjekmi ýa-da ýeke özüň gitjek diýip, men hem ýeke özüm diýdim. Şu şekilde maňa häzir çeklik dolduryp berdi. Indi häzir save edýän. Şeýdip, çekleşime gidýän. Soň şu taýda maňa diýýä, Nir, Awa aýdýa-da, ýeke özüň gitmeli işleňňi. Şu taý esasy. Nämeler edýäň, nämeleri goýmaly, hemmesini aýdýa.